Кеше күрмәде ме? Әйттем мин хатынга әбәткә биргән борчак ботканы шикәре едик. Кара малай. Ярар. Заты күрдегезме? Мин килешкә вакытында йөрим мин, а? Сәгать ровно җиде, мин уже эштә. Конечно, ничек эштә булмыйсың инде, эштә йоклап калгач. Төнге сменада идем, дежурствода. Яра, төн әйбәт үтте, Аллага шөкер. Теге кеше батып үлде, пожар килеп чыкты дип шалтыратып комачауламадылар. Рәхәтләндереп йокларга ирек бирделәр. Әйбәт урында эшлибез, Аллага шөкер. Тыныч урында. Зарплата бара. Ә нишле? Эшлибез. Соң, ничек шалтыратсыннар инде монда? Бу бит аңгыра башлар телефонда нормаль иттереп куя белмәгәннәр, ә? Ай Алла, кемнәр белән эшлибез без, ә? Кемнәр белән эшлибез без? Аны әти әйткән иде. Тик торган әйбергә кагылма, артыңа проблема табарсың дип. Алло, МЧС, Министерство чрезвычайных ситуаций. Кем? Нәрсә килгән? Посылка? Иди посылка. Берендә посылка юк, но посла итә аламын сине. Әйе. Йо, почта түгел бу, абзый, почта түгел. МЧС дим, МЧС пожарный. Ә? Акылсыз. Иди бар. Вот син ана. Китте бит халык хәзер. Экстренный службаларында телефон номерларын истән йотта калдыра белмиләр. Соң җәүләгә бит китә җәмәгать. 01 ул.

Иртә нормале гына башланды, главаны уяттык, эшне эшләдек, күрсәттек, хәзер инде әз генә серем итеп алсаң да була. Өйгә турында эшлибез. Дә эшне эшләдек бит инде. Серем итеп алсаң да була. Әз генә.

Чирмеш радиосы сөйли. Иртәнге сәгать сигез тулып нуль нуль минут. Шулай булгач, кичке тугызда очрашырбыз.
Нәрсә тыгылды соң? Ага. Төшеп китте. Ну, планерка әйбәт узды. Планерка шәп узды, җәмәгать. Гали Галиевич, глава, үзе җыйды, да, мактады, мине мактады. Син ди, ЖКХ ди, син безнең иң главный бу! Бер җәдәл дизайн. Кара инде син боларга. Мин әле эш урынына килеп җитмәгән. Болар инде приемга кереп утыралар, понимаешь. Абзый, абзый, абзый, абзый. Әйе, тор, тор, абзый, хәзер любой проблемаңды решать итәбез, бөтен проблемаңды җиңәргә решать итеп атабыз. Монда бөтен җирдә күрәсеңме, күкмәш, монда бөтен җирдә... Так, стоп! Сикер! Ничек инде кем? ЖКХами? ЖКХ? Нишләп йөрисең монда? Ничек инде нишләп йөрим? Эшкә килдем. Сәгать сигез тулды, ЖКХ үзенең эшен башлап җибәрә. Мохтар абзый, нинди ЖКХ? Монда бит МЧС, Министерство чрезвычайных ситуаций. Ә хәзер монда ЖКХ. Җылылык кирәкме?
Туктагыз әле, мин бер нәрсә дә аңламыйм, нәрсә соң бу? Соң нәрсә аңлашылмый инде? Гали Галиевич глава иртә белән җыелыш җыйды. Оптимизация ди. МЧС белән ЖКХны бер бүлмәгә күчерергә ди. Га, без хәзер бергә. МЧС һәм ЖКХ безгә проблема чепуха бәйне эзлиләрдер инде. Алло, ЖКХ, ә? Посылка? Нинди посылка? А, посылка! Юк, Почта әле эшли башламады. Соңрак шалдыратырыз.
Туктагыз әле. Нигә әле монда почтада булачак, что ли?
Өч оешма бер бүлмәдә. Бу оптимизация. Рәхмәт оптимизациягә төкерәбез пенсиягә булып чыга инде бу.
ЖКХ. Жить, как говорится,
Яра, яра шулай булсын ди. Ләкин өстәл минеке. А, безнеке. Безнеке.
Алайса телефон минеке.
Безнеке.
Соң абзый алай була алмый бит инде. Ничек иттереп инде бер номер белән барлык инстанциягә дә шалтыратсыннар ди. Була, нишләп булмасын ди. Ни өчен диеп 112 дигән номерны уйлап чыгарганнар ди. Бу оптимизация. Ага, ага. Әле ярый. Кружкам үземнеке. Әнә кып-кызыл хәрефләр белән МЧС дип язылып куелган. Безнеке.
ЖКХ. Ә почта кая? Ә почта аста.
Әле шунда. Почта үзе кая соң ул? Иртә баштан бирле монда шалтыратып, ниндидер посылканы сорап аптыраталар. Сәгать ничә ул? Соң сәгать унбер тула бит инде. Ха, унбер тула.
Мә, озакламый килеп җитәргә тиеш инде алай булгач. Шул унберләр тирәсендәрәк йөри иде бугай инде ул.

Тагын мин әйтәм, почтаны сырыйлардыр инде. А, а. Карале, почтальон. Анда иртә баштан бирле сезне эзлиләр, бар ал трубканы.
Хәзер.

Аха, аңладым, хәзер ике секунд.
Ике секунд ди! Зур була, один отдыхает малай. Шума кер сулап утыра каядыр. Ике секунд ди! Рас син әле? Газу итегез.
Анда сезне сорыйлар.
Айва. Алло! МЧС? Пожар? Кайда?

Форсированный бугай ул.
Бу бик озын история, сөйлимме? Юк, кирәкми.
Болай гына сорадык. Аны дөресәп халык белмичә генә әйтмидер инде. Почта хезмәткәрләре бер җиргә дә өлгермиләр, алар тегеләй алай болай дип. Алай димәгез, Безне мактаучылар да бар. Беләсегез килсә, үткән елны безнең аркада алты малай армиягә бармыйча калды. Повестка килеп җитмәде.
Узган ел Теща миңа посылка җибәргән иде. Күкәйләр белән. Быел килеп төште посылка. Тавыклары белән бергә.
Ну, килеп төшкәч, Аллага шөкер диергә кирәк. Рәсәй почтасы, без күкәйне тавык итәбез. Карале, энекәш, әйт әле миңа син ахар өчен, менә ничек иттереп посылка еллар буе килә ала ул, ә? Ну, мөгаен, аның коробкасына индикасны дөрес язмаган булганнардыр. Индикас?
Индикас?
Индикас?
Индикас?
Менә мин гомер буе аңламадым. Нәрсәгә кирәк соң ул индикас, когда бар адрес? Ана,
Ничек инде нәрсәгә? Безнең бит центральный офиста робот утыра. Ул лазер белән шул индексны сканировать итә дә гел и кирәкле урынга җибәрә. Һе, ул сезнең роботлар да сиңа ошаган булсалар! Тормозлар! Алар да әзрәк майлап җибәрә кирәктер. Әйе, әгәр дә мәгәр теге главный роботыгыз дөрес иттереп индексны сканировать итә алмаса, аннары соң нәрсә була? Ну, ул вакытта почтальон адресны укый да и кирәкле урынга җибәрә. Соң шулай булгач, нәрсәгә кирәк соң ул индекс, когда бар адрес? Тагын бер тапкыр аңлатам. Безнең центральный офиста робот утыра, ул шул лазер белән Ярар, ярар, сканер ярар, ярар, булды, булды.
Булды, аңлашылды. Без бу мәгълүматны гомердә дә белә алмаячакбыз икән. Гыйбин, ни өчен посылкаларның еллар буе каядыр йөргәнен. Инде Хабаровскидан кадәрле теща җәяүләп чыгып киткән булса, ике ай эчендә тучта килеп җитәдер иде. Посылкасын күтәреп, күкәйләре белән бергә. Дөрес.
Хәзер алам. Хәзер алам мин сиңа!
Алло, МЧС. Башар? Кайда?

40 секунд эчендә җыенып чыгып чаптылар. Менә шулай эшләргә кирәк, егетләр, менә шулай. Нәрсә булды ул, яңадан кабатлагыз әле, мин күрмичә калдым. Син давай аша яме, аша, аша давай.
Рәхмәт.
Алло, МЧС, килеп җиттеләрме? Ә, ЖКХ кирәк? Хәзер бирәм. Мә, монда сезне сорыйлар.

Торба ярылган. Ремонтлыйбыз, ремонтлыйбыз. Момент килеп ремонтлап китәбез. Ага. Но бүген түгел. Иртәгә. Обедтан соң. Шул кичке якларга. Э, беләсезме, ул ярылган торбаның ярыгына нәрсә тыгырга кирәк? А, юк, чөй. Агач чөй әйбәтләп тота ул аны. Ы-ы. Әле агач бүртеп тә китсә, ремонтлыйсы да булмый. Ы-ы. Өф-ф.
Чөй. Ага. Димәк, чөй. Әйе.
Ах, мин хәзер инде.

Али Ахмәт, сине нәрсә пожарга тай диттең әллә? Ничек инде син пожарга сусыз машина ашып киттең, ә хайван? Ничек? Суны өзгәннәр? Пожарны да мени? Ник кемнәр өзгән? Кем? Ага, аңладым, хәзер. Әй, син, син нәрсәгә дип безнең пожарныйдагы суны өзеп киттең ул, а? Вәк, түләмәгәнсездер. Түләмәсәң, өзәлләр аны. Минме түләмәгән? Ы. Мин ай саен түлим. Түләмисең.
Безгә МЧСтан инде бер ел буе бер тиен акча да кергәне юк. Алай димәгез, мин һәр айның азагында барлык квитанцияләрне туплап, төшеп түләп менә почтада! Ах, син хайван, ах, син... Тукта, тукта, кызма әле син, кызма, кызма. Ул бит әле яшь, яп-яшь... Үзенең Җаен белеп бетермидер эшнең. Һа, яшь ди, эшне җаен белеп бетерми ди. Менә бу шулай торып ашап утырсаң, ә минем пожарныйда су юк. Тукта әллә, минем бит, ә, Кропоский урамыннан торба бәрде, су бәрде, шуннан шланга сузсыннар. Алай торып мыскыл итмәгез. Бездә шланга сузмыйлар, бездә рукав сузалар, рукав. А-а. Карагыз әле. Ә ул Крупская урамы кая соң ул? Менә центрдан мәчет яныннан борылып кереп китәсең. Урамның иң ахырына кем дигәндә, сул якка кереп китергә кирәк. Шул урамның уртасыннан уң якка тагын бер урам кереп китә. Шул урамның иң азагына барып... Туктагыз әле, әйдәгез әле, тәвәккәллерәк итеп аңлатыгыз, бер аңлап бетереп булмый. Синең кайсы урамда пожар?

Сүнде? Молодцы! Сүз ни генә сүнгән? Ага, Кропоска ятырда Ленин асып тергән! Молодцы, егетләр! О, хаты эшләдек, ә?
Уф! Ардым мин! Ял итеп алырга кирәк.
Алло! МЧС. Кем килгән? Посылка? Нинди посылка? Ә, посылка! Хәзер бирәм. Мә! Монда сине сорыйлар. Минем технический перерыв соңрак шалтыратсыннар.
Сезгә технический перерыв вакытында кофе да кирәк түгелме соң? Ике кисәк шикәр белән, если можно. Хәбирам, мин сиңа кисәк шикәр белән. Әгәр дә миңа алып сөйләшмисең икән менә бу телефоннан, беләсең менә бу трубканы? Эп-эп-эп. Тагын борып куям. Ул синең посылкаң иртә башта бирле, менә монда бугазда утыра иде. Мә тиз бул.
Алло, почта.

Псих.
Молодец бу, молодец. Менә әйтә җаен тапкан. Менә мин почтада эшләсәм, мин дә шулай итәр идем. Молодец.
Сез үз урыныгызда утырып та кимеп куймыйсыз инде. Нәрсә? Нәрсә булган ди? Нәрсә булсын? Разве нормальный кеше иртә баштан бирле бок, бок дип тагын кырып утыра? Это профессиональные. А, Мин аны сезнең эшегез дә шул тамак кырыткан шикелле генә инде. Кара әле, сиңа сөйлим әле. А. Узган атнада Ага. безнең квартирада су бетте. Ага. Җылы су. Ага. Главный күршедә бар, ә бездә юк. Ну бездә бар иде. Вот. Синең Россиягә әйткән мин. Ну мин сиңа нәрсә шалтыраттым? Ну? Сез миңа сантехник җибәрдегез. Ну менә булган җибәргәнбез бит инде, килгән, эшләгән. Ну килде ул.
Ванныйга биш минутка кереп бикләнде дә, булды ди, кире чыккан. Тым булган үз эшен эшләгән бит инде. Безгә претензия нинди? Претензиямы?
Претензиямы? Аннан соң ванныйга кереп караса, анда менә бу!
Соң булдырауганча эшләгән инде. Әгәр дә ошамаса, үзеңә ремонтларга иде. Ошамады, ошамады, мин шулай кердем дә, төшеп киттем подвалга. Мин әйтәм, подвалдагы берәр җирдә торба ярылмадымы икән? Безгә килә торган берәр җирдә кранын бормадылармы икән? Ул подвалга төшсә, андагы торба, андагы кран кайсы кемгә кергәнен чорт белсен! Алай димәгез, безнең подвалда һәрбер торба кемгә килгәне исемләп язылып куелган. Менә болай итәкме? Менә бу кемнеке соң бу? Лядов Олег Харисовичны кыштыры. Шул бу йортта Аликлар яшидер күп итеп. Ага, шулайдыр. Капиталь ремонт ясавыгызны әйтер идем инде. Нәрсә, нәрсә булган? Нәрсә булсын?
Әнә ясап киттегез, менә бу нәрсә соң бу? Күршеләр семечка һәм карта уйнап такылдап утыралаштыр. Ну, үзегез ике унитаз урнаштырырга куштыгыз. Үзегезнең урыныгыз әз. Урын әз? Урын әз? Нәрсә, менә монда да урын әзме? Кара, бут уй ясарга мәллә бу? Ну, ишек ачылырга әз генә урын калдырдык. Урын калдырдык.
Тещаныкы бөтенләй менә болай. Фантастика!
Моны зоның совмещенный санузел диеп атала. Ярар, кешерек кына кул селтим инде. Узган ел күпме сәяхи яздык, күпме шалтыраттык. Мин әйтәм, дом каршыдагы багана хәзер авыпча, авыпча. Килделәр дәләр, ремонтлап киттеләр. Соң килдек, ремонтладык бит син. Әйе.
Менә болай иттерепме? Скотч белән!
Соң Бер ел торган бит әле, аумаган. Алай димә, сей! Скотч ул бик нык материал. Ул кайракыта тимердән дә чыдамрак, шулай бит? Менә кайберәүләр посылканы скотч белән чорнап-чорнап, чорнап-чорнап, чорнап-чорнап бетерәләр, без аны ача алмыйча тилмерәбез.
Сәгадәт җаным! Ул посылкаларны нәкъ тә синең шикелләр ача алмасын дип, чорнап-чорнап, чорнап-чорнап, чорнап-чорнап бетерәләр дә инде. Ә без барыбер ачабыз.
Сез дә кызык кешеләр инде, сез дә кызыклар. Посылкалар каядыр еллар буе әйләнеп йөри. Ә малагаедан штрафлар. Беренче көн эләктең, икенче көнне пелт, салалар да китәләр.

Сез кем? Мансур. Ничә берсе монда? Ничә генә ничә берем? Бу трзвителгә килдем, бу трзвител хамында бит. Без бөтенебездә хәзер бер зур оешма. Безнең өр яңа исем һәм өр яңа девиз бар. Втрис почта им чужа.